Helo a chroeso i Allez les Rouges, y bennod ola cyn bod ni yn eich cyferch chi o Ffrainc yr amser yma wythnos nesaf. Mi fyddwn ni ym Mharis achos cofiwch mae Esperec yn darlledu y gêm gyntaf oll Ffrainc yn erbyn Zeland Newydd yn fyw ar Esperec ar nos Wener yr wythfed. Reit, y prif gwestiwn dyn ni'n mynd i fod yn gofyn yr wythnos yma gyda Patch a Priest yw Wel nawr mae'r gemau paratoi drosodd, beth i ni wedi dysgu am bob tîm dros y mis diwetha ac yn benodol beth i ni wedi dysgu am wrthwynebwyr Cymru. Croeso i Allez les Rouges! Reit, cyn bod ni'n bwrw golwg ar y gemau dros y penwythnos, achos mae'n digon i drafod, fe gollodd Lloegr am y tro cyntaf i Fiji yn Twickenham, Ffrainc yn dangos pam nhw yw Falle ffefrynnau gystadleuaeth yn curo Awstralia, Samoa yn dod yn agos yn erbyn Iwerddon. Cyn bod ni'n trafod hynny i gyd mewn rhyw lefel o fanylder, dwi eisiau jyst atgoffa chi o'r darlun cyd-destun cwpan byd yma, achos ni wedi trafod y peth sawl tro, ond mewn ffordd nath canlyniade y penwthnos jyst pwysleisio fe. Pump ucha i gyd mewn dau grŵp yn y gystadleuaeth yma. Felly, jyst i'ch atgoffa chi, mae Werddon yn y safle rhifina yn rhestr detholion y byd, Defric yn ail, Ffrainc yn drydydd, Zela Newydd yn bedwerydd, a'r Alban sy'n mewn grŵp gyda Iwerddon a Defrica yn bumed, uwch ben tîmau fel Cymru a Lloegr. Mae'n Mae'n beth gwirion, yndyw e, Patch, ond mewn ffordd, os isie sicrhau bo hwn ddim yn digwydd 'to, achos fe ddigwyddodd y dro tair blynedd yn ôl. Ie, allai weld, allai weld rhwystredigaeth y gwledydd hynny sy ar ochr anghywir y dro, os liciwch chi. Um, a ie, ti'n teimlo rhywfaint, felly mae'n ma neud uh, penderfynu pwy sy'n mynd i fod mha grŵp yn y gystadleuaeth. Tas y ti'n neud y e bach yn agosach at y bencampwriaeth neu at y gystadleuaeth ei hunan, ti'n lli gweld bod bach mwy o synnwyr o hynny, hynny yw, ti'n bod, fel nath y Crysau Dion er enghraifft, um, tro diwetha, Cwpan y Byd, llwyth ohonyn nhw yn ymddeol neu'n symud i chwarae dramor ac felly'n methu chwarae to dros y Crysau Dion, ond nhw'n goffod ail ddechrau i saicl nhw o Cwpan y Byd a rhoi cyfle i chwaraewyr newydd, um, ond yn gwybod bod nhw'n eitha saff, ar sail saff, ar sail um, i perfformiadau hanesyddol nhw. Serch hynny, ti'n os ti'n chwarae dros Gymru neu Australia, tro hyn, ti'n ti weddol hapus bod y, bod y penderfyniad a bod y dro wedi wneud um, tair mlynedd yn ôl. Os chi'n tîm... So mae Werddon yn gyntaf yn y byd, maen nhw wedi ennill tair gêm ar ddeg yn olynol sy'n record. Maen nhw wedi colli dwy gêm ers chwe gwlad yn 2021, i ffwrdd yn erbyn Ffrainc, i ffwrdd yn erbyn Zela Newydd. Eto i gyd, mae rhywbeth yn dweutha fi bod e'n fwy hawdd i dîm fel Cymru na Lloegr cyrraedd rownd gyn-derfynol na beth yw e i Iwerddon, achos tebygolrwydd yw fyddan nhw'n cwrdd â naill ai Ffrainc neu Seland Newydd yn y cwarteri. Mae'n mae'n anodd credu. Odi, mae'n anodd, anodd credu, a, ond ie, yeah, fel Patch yn gweud, mae eisiau dro gael ei wneud yn agosach i'r twrnament, ond chimo, os yw Iwerddon mor dda ni, dylen nhw gael ddim problem mynd trwyddo'r um, trwyddo grŵp, ond Ie, bydde, chymod, mae yna rhwystredigaeth i'r tîmau sy'n yn grŵp A a B, ond ie, mis, mis e, sa'n gwybod os reswm pam dyn nhw ffili wneud y dro yn hwyrach. Felly, chymod, felly bod rhyw, rhyw reswm da iawn gyda, gyda rygbi bryd, ond um, sa'n sa gweld pam bod ni'n cael y dro yn cael ei wneud mor gynnar. Ac digwyddodd ei Gymru yn, um, 2015, chwa, ni mewn grŵp gyda Lloegr a Australia, ond wnaethon ni llwyddo dod mas o'r, or grŵp pryd ni. Reit, newn ni ddechrau gyda grŵp Iwerddon de, achos maen nhw'n gorfod herio De Affrica yn eu grŵp yn ogystal â'r Alban. De Affrica yn herio Zela Newydd oedd y gêm gyntaf welson ni dros penwythnos. Esgor terfynol, De Affrica 35, Zela Newydd 7. Nawr, fe gafodd y Seland Newydd dau garrem felen, collon nhw eu propent hyn yn gynnar, ond eto i gyd, maen nhw yn dîm llawn bygythiadau. Ges di dy syni gyda'r, wel, sgôr i ddechrau? Do, oedd hi'n teimlo'n fwy o grasfa na 35 saith. O'n, on i'n teimlo yn, yn gwylio, yn gwylio o'r soffa, na, mae'n peth yn wahanol pan ti ar y ca neu yn y stadiwm, ond o'n i'n teimlo um, oedd hi'n teimlo'n go i'n ochrog, really, ac er gweitha'r cerdyn melyn a anafiadau ac yn y blaen, o'n i, on i dal yn teimlo mae o, o De Africa oedd y dominant tîm, ti'n bod, hyn o tasau 15 dyn ar y ca gan Zela Newydd, neu pryd bynnag oedd gan Zela Newydd, 15 dyn ar y ca. De Africa oedd dal y tîm gorau ar y can o'n lot rhy bwerus. Um, wnaethon nhw troi lawr pedair cic i'r pyst er mwyn mynd at y gornel yn pen draw yn cael ei, yn cael ei gwobrwyo gyda, gyda cais. Oedd blaenwyr unbelievable. Pawb yn, pawb yn sôn am beth i Kane a Moody yn chwarae yn y canol, yn y Cris Rhif 13, am y tro cyntaf erioed, beth yw e, 20 mlwydd oed, un o'r sefleoedd mwyaf caled ar y ca i ware, a ddyn ni'n edrych i'r hawdd. Um, a, a ti'n bod, fydden nhw'n eitha hapus, actually, gyda'r ffordd maen nhw wedi adeiladu. Mae fel bod mae sawl tîm yn y gystadleuaeth yn edrych am falle hunaniaeth neu'n trial Lloegr Cymru'n trial gweithio mas ei steil. Mae fel bod De Affrica yn gallu chwarae bob ffordd. Achos o'n i ddim actually yn sôn really am ei gêm pŵer nhw yn erbyn Cymru pethefnos yn ôl. O'n i'n siarad falle mwy am i olwyr rhydannol a pa mor glinigol o'n nhw. Wyt ti'n meddwl bod nhw'n gallu chwarae unrhyw stel maen nhw'n gorfod chwarae ar y diwrnod. Fi'n credu bod nhw'n gallu ydyn, achos um, yn wedi gwario yn erbyn y tîm yn y URC. Chymol, chi'n gweld tîm De Africa yn, yn, yn hanesyddol, cico lot, um, cael y bel nôl, mynd ar y gym pwer, ond chwan erbyn y tîm hyn wedyn, a maen nhw, mae chwaraewyr sy'n gyda nhw'n anhygol, maen nhw mor gloi, fi'n cofio, o'n i ddim mas nawr, nath, nath um, Caerdydd wan erbyn y Stormers mas yn uh, Cape Town a apparently ar ôl y gêm, o'n i'n gofyn i'r siarad i'r fforddwyr o beth, chwod, be weddwch chi ar ôl y gêm. Oedd just rhy dda, rhy gloi, rhy bwerus, chwod, hold your hands up, a chi byth rili'n clywed coach yn gweud hwnna. So mae chwaraewyr mor talentog nhw, a ni, o'n i wastad yn teimlo bod fwy gyda South Africa i, i gynnig na just y gêm pwer, a fi'n credu falle ni'n dechrau gweld hwn yn dod trwy dda nawr, ond ch'mod, i fi, i fi'n credu amser deiff y gemau mawr i De Affrica, fi'n credu ewn nhw'n ôl i'r gêm gico a'r, ge, ar gêm pŵer, achos hwnna sy'n yn yn ei DNA nhw. Ie, yeah, dyna, dyna sylf, dyna pwynt ni'n mynd i wneud, dyna sylfaen i, i tîm nhw. Am, like, y peth gorau beth i y ffordd maen nhw yn ei DNA nhw yw, mae pawb yn gwybod, mae fe'n actually game really syml, mae pawb yn gwybod i, i swydd, so sy'n eisiau gwneud dim byd fancy, ti'n just drop o straight mewn i'r system, a ti'n clatio band, so os gen nhw anafiadau, fi ddim yn gymaint o readjustment iddyn nhw a falle bydde fe i rywun fel Iwerddon sydd y gêm lot yn fwy intricate gyda lot mwy o lle chwaraewyr yn symud o gwmpas, a lot fwy o pasio. Ond ie, yeah, cytuno gyda, gyda Rhys fel ti bod. Mae nhw just, mae ma profile i players nhw yn galluogi nhw ware, pwy bynnag ffordd maen nhw eisiau, ond dan bwysau, Fi'n cytuno, ewn nhw nôl at y gêm yrru, y gêm bŵer uniongyrchol, pel lan yr awyr a jyst batro pobl yn gorfforol. Ie, yeah, a oedd e fel bod nhw'n anfon neges rili i'r byd, dydd Sadwrn, pan ni ar y drod flaen, sneb rili yn gallu matsio ein pŵer ni. Ti'n meddwl bod unrhyw tîm yn gallu matsio eu pac? yn y gystadleuaeth i gyd. Ffrainc, Iwerddon.
Pan ti'n drychu, jyst mae maint i chwaraewyr nhw masif yn dyn nhw. Mae nhw'n ma nhw colli... Um, mae Peter Steff di toi mewn off y ca. A falle dyw Chwaga Smith ddim mor dal y beth yw Peter Steff di toi. Nhw'n wedi wario yn erbyn e ar y Seven Circuit. Mae fe'n gallu symud, mae fe'n grif. Um, ti'n bod, mae fe'n 105 kilos plus ac yn redeg rownd fel absolute bowling ball. So, fi'n credu pan ti'n drychyd ar y chwaraewyr sydd gyda nhw, fi'n credu gelet ti, gelet ti ddyn anodd i ffeindio carfan arall sydd mor fawr a mor bwerus. Ie, yeah, achos bydd gyda pob tîm sy'n cwpan y byd nawr, yn wedig y rai sy'n meddwl bod nhw'n ei warneb yn De Africa, bydd yn rhanlus i gyd yn edrych na nhw a chi'n bod, mae 'na gyd mae'r pobl yn ei wneud yw edrych ar rygbi bob dydd, bob awr a bob dydd. So, Bach fel ti. O,
dim digon oriau yn y dydd i fi. Um, so ie, yeah, mae... Fi'n fi credu gall Ffrainc a Iwerddon uh, ffinno, uh, ffinno ateb i, i, i De Africa. Maen nhw wedi gwneud e yn y gorffennol. Fi'n gwybod wnaethon nhw yn arbennig o dda yn ebyn Zeeland Newydd, ond weithiau mae tîm e ddim ar ei gorau a mae'n mae digon rhwydd wedyn i'r sgôr build o lan. Dwi e ddim yn cymryd lot a fi'n credu falle oedd Zeeland Newydd offi tymau bach, ond uh, chymod, nath, nath o South Africa yn arbennig o dda, jyst i rhedeg bant o'r gêm na. Wel, yn sôn am analyst yn Darren Sodd i gêm e, o'n i 'di, wel, o'n i 'di gweld Warren Gatland yn Twickenham di Sadwrn yn gwylio Fiji a dwi'n siŵr bydd sawl un o dîm hyfforddi Cymru wedi gwylio'r gêm na. Cyn bod ni'n sôn am Lloegr a lle maen nhw'n mynd o dan Steve Borthwick, gair am Fiji, Rhys, o'n i'n gwybod, o'n i'n gwybod lot am Fiji, ni'n gwybod bo olwyr dyn nhw sydd â pwer y blaenwyr, a ni'n gwybod bod blaenwyr gyda nhw sydd â sgiliau yr olwyr. O'n i wedi dysgu mwy amdanon nhw fel tîm dydd Sadwrn a'u bygythiadau? Fi'n credu peth mwya ddysges i o wylio'r gêm dydd Sadwrn fydde'r ffaith yn draddodiadol, a fi'n siŵr bod ti'n sort of cytuno gyda hwn, yw'r yw neges yw 60 munud ar y cloc, os yw'r gêm yn agos, newn nhw craco, fyddwn ni'n ok. Dyna fel arfer yw'r yw sôn, a wnaethon nhw ddim. Fel gath Lloegr ei hunan nôl mewn i'r gêm. O'n i'n on i credu pan Joe Marchant yn sgorio um, a George Ford yn trosio'r ystlus, mi'n siŵr mae fe yn sgorio. A mae'r ma, gêm yn teimlo fel sef e'n llithro tuag at Lloegr a ni'n teimlo, right, mae Lloegr yn mynd i dod ben a hwn, a maen nhw'n mynd i gael ei hunan just dros y linell, a fydd pawb yn dweud, go, ymdrech lew gan Fiji, ond... Sy'n draddodiadol.
Sy'n draddodiadol yn digwydd, ond y peth mwy o ddysges i oedd, fel, mae'r ma tîm yma'n ddysgybledig, Maen nhw'n ffit, o'n nhw mas ar eu trad, ond o'n nhw dal yn neud i tackles, o'n nhw ddim yn rhoi cic rhydd, cic gosb rhwydd um, i Lloegr, wnaethon nhw exit o'n rili really dda. So fel elfennau sylfaenol o gallu cael gêm agos mas, oedd Fiji'n rili really dda yna fe, a, a fel, bo, os ti'n rhoi cyfle i'r boes yna, yna Sianeli Llydan, sydd gan Fiji, fel semi o drad a toli pas eitha llac, let's be honest. A Dau side step a maen nhw dan y pist bron y bod. So ie, yeah, fi'n credu fydd Warren Gatlin wedi... Dim dychryn, dychryn yw'r gair, mae hwnna'n rhy grif, ond fydd e yn gwybod, right, dyw'r hwn ddim cweit yn mynd i fod mor syml a one score game tan 60 munud a fyddwn ni'n oce. Okay. Mae eisiau i Gymru wthio mlaen ar ôl y 60 munud yna, a dim jyst disgwyl i fe ddigwydd. A be am Lloegr se? A dyna'i perfformiad gweitha nhw o'r haf, neu oedd Fiji jyst lot gwell na Be falle oedd Cymru ar y diwrnod, bythefnos, tair wythnos yn ôl? Um, fi'n credu oedd, oedd Fiji yn fwy clinigol, yn amlwg. Geithon nhw tri neu bedair cyfle, sgori tair cais, tri troes, na faint bem. Tri chais. Tri chais.
Mi beth yn cael o'n iawn. Um, neu, sgori nhw tri chais. Um, so, O safbwynt ymosodol, fi'n credu oedd, oedd Fiji yn well beth oedd Cymru. Fi'n credu oedd, fydd Kev Sinfield yn eitha siomedig gyda safon rhai o'r ymdrechion i daclo. Eto, hawdd i ni weid o'r soffa. really hawdd i ni weid o'r soffa. Ond ti'n bod, ti'n teimlo, pan bod ti rhywun ar, ar yr ystlus mewn llain y 5 metr o wagle, mae gadlu nhw dorri nôl ti mewn a curo tri o chwaraewyr Ti'n bod, ti'n disgwyl bach mwy o asgellwr rhyngwladol. Falle bod, falle bod fi'n braidd, braidd yn hall fanna. Ti'n gwenu angytuno? Uh, fi'n gwybod bod ni ffri stop yna. So. Wel, na, exactly, ond ti'n bod, dim yn job ni oedd neud hwnna, efe. O'n i'n cael talu neud hwnna. Y cwestiwn fi'n gweld yn anodd yw hateb yw ydyn ni wedi gweld unrhyw gwelliant o dan Borthwick? Dylse ni wedi, achos yn amlwg gwelson ni tri hyfforddwr yn dod mewn yn go agos i gwpan y byd, Eddie Jones, Warren Gatland a Borthwick. Mae'n teimlo fel bod ni yng Nghymru yn fwy optimistic na be o'n ni ar ddechrau'r Chwe Gwlad, lle mae pethau di mynd y gwrthwyneb i Loegr. Fydde ti'n cytuno, Rees? Siwr o fod, ie. Yeah. Chi'n meddwl, credu bod both wedi dod mewn nawr a yn amlwg sa'n rhan o'r garfan, ond mae'n edrych fel sy'n nhw'n treol wario fel nath Leicester wario am sy'n illyn nhw'r um, Premiership, dwy blynedd, na, dim blwyddyn yn blwyddyn diwetha. So, lot o cico, um, Dyn nhw ddim rili moyn y bêl, maen nhw'n trial roi tîm o dan bwysau a wedyn pan maen nhw'n gael cic e gosb, mynd i'r cornel neu trial cadw egni ar gyfer scrums i gael cic e gosb i fynd am y pwyntiau. Ti'n gwybod, ond yw'n negatif falle ond mae ma pobl sy'n so mae Steve Borthwick, mae fe'n mwynhau rygbi siwr o fod fwy na ti fi'n credu. Um, yn agos.
Yeah. yn agos. Um, a mae ma, ma, ma tîm gyda fe sy'n na gym nhw'n neud yw watcho rygbi, maen nhw'n edrych ar siw mae garfan, profil y garfan. So, so dyn nhw ddim jyst mynd mas, right, ffordd ni'n mynd i wario. Mae, mae lot o, chyma, mae oriau, oriau, oriau wedi mynd mewn i siwr maen nhw moyn wario. Felly, fi'n credu maen nhw'n cael un o ddoi peth yn, ddim, um, dyn nhw ddim yn cael popeth yn gywir ar y foment, ond chyma, mae wedi gweithio nhw yn y, yn y, yn y gorffennol, a falle, um, ch'mod, un neu ddou beth, os, a sa'n sa sa ni'n gwybod beth maen nhw'n gweud yn y, yn y reviews, falle bod un neu ddou peth yn gael nhw lawr, a os nhw'n gallu cael gwared o hwnna neu, neu, neu troi hwnna rownd, falle bydd y perfformiadau yn hollol wahanol. So, so ni'n hollol siŵr. I, i fi'n credu, fi'n fi credu bod nhw'n well yn cwpan y byd. Mae ma, ma, ma, ma, ma pwynt nawr gyda Lloegr lle chymod, just...
The only they, way is up. Yeah, they can't get any worse, mm. really. So, maen nhw... Fi'n credu bydd y, uh, y cymeriadau mowr o fewn y garfan na nawr. Mae'n gallu dod â bawr i gilydd, right, mae hwn wedi mynd, anghofiwch am beth yw hwnna, just canolbwyntio ar un neu doi neu tri beth a gweld lle wni. A fi, nhw'n well, fi'n credu, yn, yn cwpan y byd. Ni ddim yn gweld sut mae'r chwaraewyr neu rhai o'r cymeriadau yna'n tymlo chwaith am y steil a'r arddull. Nes di neu fi feddwl am Sylwade Gareth Davies mewn colofn dros y penwythnos, lle dath e mas a wedodd e o dan Pivac, Pivac moyn i fi ware steil penodol, o'n i ddim yn timlo fel dyna oedd yn steil i, yn amddiffynnol a wedyn yn amlwg gath e ddim i ddewis haf dwetha. Wyt ti byth di bod mewn garfan lle ti'n gorfod chware gêm ti ddim moyn chware, ond mae'n rhan o fod mewn tîm?
Ie, fi credu, ma, ma, fi credu mae pawb yn gweld y gêm bach yn wahanol yn dyn nhw, ac felly, ti'n os mae dyma beth yw'r, dyma beth mae'r tîm yn drychyd fel, dyma beth mae'r tîm yn drychyd, mae rhaid ti sort of, mae rhaid ti wario o fewn y fframwaith yna, a, a trio gweithio mas o fewn y fframwaith lle allai dangos fi ar yngore. Um, ond ie, yeah, fyddwn i'n dweud bod fi wedi chwarae ambell i gêm lle bod fi ddim falle 100% yn cytuno gyda um, a game plan, ond ultimately, ti'n bod, you disagree and commit. Dyna, dyna sort of be mae lot o boes yn, yn hemisffer y de yn dweud, yn wedig yn Zeland Newydd, like disagree and commit, achos os ni'n cytuno mai dyma be ni'n credu sy'n actually mynd i, neu mae'r mwyafrif yn credu mai dyma ffordd ni'n mynd i fynd, wel, wi on board gyda pawb arall a Dyma ffordd mae'n mynd i fod. Ond mae'n mae, mae bwysig fyd, os chi ddim, ddim yn cytuno, mae'n rhaid bod chi'n gweud cyn, cyn, cyn y gêm, chi'n bod, gynnar yn wythnos neu dechrau'r tymor neu dechrau campaign, mae'n rhaid bod chi'n mae rhaid bod chi'n gweud rhywbeth pryd ni. Chi'n ffili just cadw fe mewn a wedyn chi'n mynd mas, dim ennill, o, oh, o'n i'n gwybod o'n i ddim yn gwneud hwn. Chi'n gwybod, does dim byd wath mewn garfan y rhywun gwneud, o, oh, o'n i, on i ddim yn cytuno gyda hwn a holl ffordd trwyddo, ond wedi sydd yn byd. So mae eisiau, mae rhaid bod chi'n gweud cyn cyn bod chi'n mynd mas a perfformio? Mae, mae, like, am, ambell waith wneud i weid bod ti'n anghytuno. Ydy eich chwaraewyr yn heri a hyfforddwyr yn yeah, aml? Ie, byddwn ni'n dweud yn cyfarfodydd falle di llun di mawrth yn enwedig, falle di a diwedd yr wythnos ti'n sort of dweud, yeah, well, okay. ni wedi nawr cytuno erbyn hyn, ar dyma beth ni'n mynd i wneud. Um, a falle bod fi dal ddim yn cytuno gyda fe, ond o leia ges i dweud yn weid a dadlen achos i. Um, A ie, fel, fel mae Rhys yn dweud, ambell waith ti'n, ti ddim yn dadle, dadle yn fach, ond ti'n sort of mynegu dy farn. Um, a falle bod ti dal yn angytuno ar ôl, ond, ond bod ti wedi cael y cyfle yna i fynegu dy farn. Wedyn, ti'n bod, dyna pryd, at that point, is the disagree and commit. Right, well, dyma sut mae Eddie Jones yn disgrifio i dîm e. We're a big running team. We've got big men who can change direction in very small places. Felly, Frank, 41, Awstralia 17 oedd y sgôr ar y penwythnos. Mae Awstralia yn dîm ifanc, Carter Gordon yn chwarae deg, mae'n edrych yn weddol dibrofiad, yn mo, styried dibrofiad, e, mae'n bownd o wneud camgymeriadau, ond gwirionedd yw nawr mae'n mynd i fod yn gwneud camgymeriadau ar lwyfan y byd. Ti'n gweld Awstralia falle lle oedd Ffrainc pedair blynedd yn ôl, yn dîm sy'n canolbwyntio ar y llewod ymhen dwy flynedd a nhw sy'n cynnal Cwpan Byd ymhen pedair blynedd? Na, sa'n na, sa, sa credu bod, bod un tîm nawr yn edrych mlaen at, at y bwrw. Mae, mae Cwpan y Byd yn chymod, tournament fwyaf yn, yn, yn rygbi. Chymod, it's, you're all in am, ar gyfer hwn. A ni siarad am Eddie Jones, so bydd yn meddwl lot iddo fe fyd bydd. Ie, yeah, ond um, na, sa'n sa credu bod, chi'n edrych nôl ar Ffrainc, pedro mlynedd yn ôl, neu pryd, pryd bynnag dath y crop o'r o chwaraewyr arbennig yn trwyddo. Chi'n bod, oedd, o amser yn nhw 18-19, o'n nhw, nhw wastad mynd i fod yn tîm da amser oedd, oedd y dynon hyn yn troi yn 22, 23, 24, a maen nhw, maen nhw wedi dangos na, maen nhw wedi gwella bob blwyddyn. Um, Sa'n sa credu bod y dymder gyda, gyda Australia sydd gyda, sy gyda Ffrainc. Um, ond ie, yes, dyw, dyw, dyw Eddie Jones ddim wedi pigo'r garfan hyn achos mae'n meddwl, o, bydd hwn yn um, profiad da ar gyfer nhw ar gyfer dwy flynedd. Dwy flynedd. Mo, chmo, mae fe moyn mynd mas a ennill cwpan y byd hyn. So mae fe wedi dewis y garfan. Mae fe'n credu sy'n mynd i gallu perfformio gorau iddo fe. Iddo fe. Dim ond siarad neu canolbwyntio mwy ar Australia na Ffrainc achos mi fydd Cymru'n gwynebu nhw. Um, diddorol, nes di sôn, nes di pwynt amlwg wrth yn swetha am pa mor bwysig yw'r cicio at y pus. Gaethon nhw 20 y cant o lwyddiant dydd Sul. A nath e fi feddwl, mae siawns dy Cymru fan hyn, achos dwi'n gweld falle fydd hynny'n wahaniaeth yn ei gêm nhw. Cant cant, o ti bod ti'n teimlo, um, fel, oedd, fel oedd Rhys yn dweud, mae boys di brofiad dyn nhw. Yn amlwg mae Eddie Jones yn dewis y boys yma, achos mae fe'n teimlo nhw sy'n mynd i wneud y gwaith, ond ti'n maen nhw yn dim di brofiad, a ni'n drychyd yno Carfan Cymru, actually mae loads o brofiad yng Ngharfan Cymru, yn ymwedig mewn sefleoedd sydd yn bwysig ac yn mynd i fod yn bwysig yng Nghwpan y Byd. Bachwyr, uh, oeth, uh, ail reng, mewnwr, maswr, olwr, uh, cefnwr yn yr olwyr.
So, um, Bron yn bod tîm i gyd fyna. Thanks, mate. Ond ti, like, oh, but that's the spine of the team, efe? Yeah. So, ti, so like, dan, os, os oes da ti loads o brofiad yn asgwrn cefn y tîm, yeah. wedyn ti'n, mae well chance y ti ennill. Wedyn ti'n rhoi ar ben hynny, mae gan Cymru cicwyr at y pist sydd yn... Yn world class, wel, a mae da ti amddiffyn sydd yn eitha styfnig, wel, ti'n mwy na hanner y ffordd at fuddugoliaeth fyna. A ie, yeah, wy'n wy dal yn argoeddiedig. Deith Cwpan y Byd yma lawr at, neu'r gemau mawr yng Nghwpan y Byd, ddewn nhw lawr i cico dy pist. A ti'n bod, dwi'n hwnna yma Dyma yn ystadegu'n gret fydd Carter Gordon um, yn ymfalchio ynddo fe othnos hyn. Serch hynny, Dyw Cwpan y Byd ddim newydd dechrau wythnos hyn, fydd Cwpan y Byd yn dechrau mewn pethefnos a ond bod e'n gallu cico'n well na hynny yn Cwpan y Byd, wedyn mae lot gwell siawns da Awstralia. Mae siawns go dda gyda Chymru ennill y gêm na, yn seiliedig ar beth ti wedi gweld o Awstralia hyd yn hyn, a beth yw eu prif bygythiadau nhw, ti'n meddwl? Um, yeah, wel, dylai Cymru wedi ennill um, yn y yn November blwyddyn diwetha. Oh, um, right, nhw lan lot o pwyntiau. Dys i mlaen, dath ddim pethau ddim yn dda iawn wedyn. Um, Gosh, hwnna'n teimlo fel achen yeah. o'r erbyn hyn, yn dweud? Yeah, lot wedi dig, lot wedi digwydd yn rygbi Cymru ers ni. Um, prif, prif bygythiadau, um, credu bod Skelton yn achwyrio'r enfawr i nhw, chymod, fe roi go forward fel mae pawb yn gweud. Um, so mae fe'n dydd anodd iawn i, i stop os, os, os, nhw, os yw'n gallu roi nhw ar y, ar y trod flan. A hefyd, mae'r sgellwyr... Beth, Na wang yn y tywad. Ie, ie. Dwi ddim yn gwybod achos o'n i'n gwybod cyfweld o fe, oedd e'n nethon nhw chwarae yn erbyn i Iwerddon. um, hydref diwetha, so nes i eistedd lawr a dysgu fe. Ond mae'n, be, mae'n 22 oed? Ie, yeah, a mae'n mae dyn enfawr. Mark na Wangan i Tuazi yeah. ni. A mae'n mae cymryd i gyfleoedd yn Odi, so fe, fi credu bod e'n chwarae arbennig. Um, sgello arall, good. Sgello arall o rugby league, mae fe'n Be'n dda iawn. So, mae ma bygythiadau dyn nhw, a chymod, siarad beth i tîm yn um, addasu i gemau. Rwy'n gweld Australia ar y penwthnos, chymod, dim byd lot mlaen, jyst rhoi cic uchel lan fel dim bom, fel half bom, mae jyst ysgellwyr yn, yn mynd lan a ennill y bel, a chymod, do'n i dri ar eina mewn gêm, a mae'n ma gallu troi momentum, um, holl momentum y gêm. So, ie, yeah, mae ma bygythiadau enwog, mae chwaraewyr da iawn gyda Awstralia ond ma na lot o dibrofiad na so. Un tim dyn ni ddim di roi lot o sylw i yw'r Alban a ma nhw wedi bod yn chwarae rygbi gwych ar y deg e, dros yr wythnosau diwetha. Um, ma nhw mewn sefyllfa od achos mae sawl yn, yn dweud yma yw falle tîm cryfa'r Alban ers spel, digawdau o bosib, os nad eriod. Yym, ond maen nhw mewn grŵp gyda Iwerddon a De Affrica, felly, chymod, llaw arall, felly dim lot o gyfle dyn nhw ddod mas o'r grŵp na. Ti'n meddwl bod e? Felly, giro nhw Georgia'n dda, do, di Sadwrn, do, nos Sadwrn. Beth, beth o ti'n ddesgol ddigwyddodd Georgia um, yn gofynion garchol yn y gêm i pac nhw, a thrili cad nhw yn y, yn y, yn y gêm a ceco at y pist yn gywir, a wedyn yr Alban yn sort of ymestyn i cam yn yr ail hanner ag yn rhedeg bant a'i. Um, fi'n credu bod gan, y ge, bod gan yr Alban gym ymosodol, hynny yw symud y bel ar ffordd maen nhw'n chwarae i achosi trafferth i dde Africa. Um, ond wy ddim yn gwybod os oes gyda nhw'r elfen gorfforol Hynny fydd yn gallu peri digon o ofid i De Affrica neu'n gallu stopo De Affrica pan fo gan nhw'r, gyda nhw'r bêl. So, um, fi'n credu actually y gêm mwyaf i nhw yn y grŵp fydd y gêm yna yn erbyn Iwerddon. Ti'n rhoi mwy o gyfle iddyn nhw yn erbyn Iwerddon na De Affrica?
Siwr o fod ydw. Um, ond un peth ni'n gweld beth i y gemau bod yr Alba yn mynd i fod yn ware. Mae'n mynd i fod yn gyffroes. Dim ond un ffordd mae'n mynd i ware. Heb law bod y tywydd yn, yn ddiflas iawn. Fi'n y gem yna, bydd pawb moyn gwylio, achos mae'r gem yna erbyn De Africa a Iwerddon. Pwy all, Tonga mi wna gyda'n rhywfyd. Chwa, mae tri gem, really gyffroes fyna. Um, yeah, so fi'n edrych mlaen i weld siwr, siwr newn nhw. Sa'n sa credu bod, bod nhw'n digon da i meiddi De Africa, ond mae cyf, fi'n credu bod cyfle gan nhw erbyn Iwerddon. Sy'n sy'n glad, cynta ail yn y grŵp na da? De Africa i Iwerddon. De, De Africa fydd yn... Fi'n credu mae De Africa fydd ar frig fri y grŵp na fyd. A ti'n, ie, yeah, ti'n becso. Fi'n becso achos bod fi'n meid gyda Brad Moore, right? Bod fi eisiau fe i fod yn ah, llwyddiannus. Ah, gwrs, ie, mae fe'n consultant. Ie. Yeah. Rhaid ti mynd i ddim di sôn am dat Samoa o fewn un lain, o guro Iwerddon, Tonga, mae lot o, wel, rhai o boes y Scarlets yn mynd i fod yn chwarae iddyn nhw. Mae'n mynd i fod yn, yn dwrnament gyffroes iawn, a mae'r rheol nawr sy'n galluogi chwaraewyr um, sydd wedi cynrychioli tîm arall i gynrychioli ei mam wlad, really wedi bod o les i dîmau fel Samoa a Tonga. Do, mae, ma nhw wedi bachu ar y cyfle yna, a mae'r chwaraewyr wedi fod yn deg i nhw wedi bachu ar y cyfle i fynd nôl a, fel ti'n dweud, um, chwarae dros i mamlad nhw. Um, ond hefyd mae'r ma dyblygiad y, y tîm o Anna Pacifica a Fiji Drua wedi gwneud byd o wahaniaeth i'w dyblygiad nhw hefyd, ond ie, yeah, mae'r mae ma boys fel Lawsi a Fai Fafita yng nghanol y sgrym i, i Tonga, just like proper athletes, maen nhw'n gallu gwneud rhywbeth ddigwydd allan yn un lle a ti'n gwybod unwaith mae boys yna bach o hyder dyn nhw a mae, mae un, un pel yn, pan nhw'n darlwytho yn stico a wedyn mae'r ail un yn stico a wedyn sydyn reit ti'n dechrau meddwl un oh my gosh ni jyst yn chas y cysgodion fan hyn achos maen nhw'n gallu symud y pel i, lle, i unrhyw le ar y ca. Reit, dyna ni, ni di roi y byd yn ei le o ran cwpan byd. Cyn i ni orffen, gair am Dan Bigger, Priestland. Gaethon ni newyddion wythnos yma, falle newyddion oedd rhai'n disgwyl bod e'n mynd i ymddeol ar ôl cwpan y byd, felly fydd e ddim yn, yn chwarae rhan yn y chwe gwlad blwyddyn nesa. Um, just gair am be mae fe wedi rhoi'r Cris dros y byd degawd diwetha. Mae wedi llwyddo i gyrraedd 100 o gapiau, a mae rhywbeth yn dweithio fi falle bod hwnna'n fwy o sialens yn y Cris rhif deg na beth yw e mewn unrhyw Cris arall. Ie, yeah, mae oh, dan chwaraewr arbennig o dda. Um, mae cymer, cymeriad enfawr o fewn, o fewn y garfan fyd, felly um, bydd, e, bydd e'n golled i, i garfan Cymru yn symud mlaen, ond ie, yeah, sa'n sain credu bod e'n sioc bod e'n chod, dwi e ddim fel uh, Justin Tiprick yn, yn ymddeol, ym, ymddeol lle, chymod, e'n sioc enfawr i, i bawb, really. Um, fi'n credu oedd, oedd lot yn disgwyl bod e'n mynd i gorffen ar ôl, ar ôl cwpan y byd, ond ie, yeah, dros y degawd diwethaf, chymod, y, y gemau gorau mae Cymru wedi cael, y buddugoliaethau, buddugoliaethau gorau mae wedi cael, mae fe wedi bod yn rhan o'n nhw, felly um, yeah, bydd e'n golled i, i, i garfan Gymru a um, yeah, chymod, y challenge ar ôl cwpan y byd nawr i pwy, pwy sy'n mynd i Pwy, pwy sy'n mynd i fod yn, yn, yn arwain tîm o, o'r Cris Rhif Deg? Lyrics, don't know what you got till it's gone. Patch yn, yn dod i'r feddwl gyda Dan Biggar. O, fi'n credu mae hwnna'n, mae hwnna'n rhywbeth sy'n wir am beth i lot o chwaraewyr, really, yn dweud. Ti'n bod, ni'n ni eitha cloi yng Nghymru i fod yn feirniadol i, bo, o, o unrhyw un, a wedyn unwaith dyn nhw ddim na, ti'n probably sylwi, actually, pethau bach dyn nhw ddim yn neud siaw am beth i fe, mae ma nhw'n pethau really pwysig. So, ie, yeah, falle, falle fel Steve, falle fel Neil Jenkins, boys yna, wnaethon nhw gymryd rhywfaint o stick ar y pryd. Um, Mae ddim yn baros o'r dyn yma dros nesau i fi. Um, Ti'n bod, bo, wnaethon nhw gymryd rhywfaint o stick, a dim ond ar ôl bod nhw'n benni nath pobl really gwerthfawrogi Castellano. Ie, ond wedi gweud 'ny, fe- y pwynt wedes di nawr, pan ti'n meddwl am rhai o gêmau mwya' Cymru dros y degau dwetha, fel Cwpan Byd, sawl camp lawn, ti yn meddwl am moments sy yn cynnwys bigger, 'nwedig, t'mod, gêm 'na pan guro ni Lloegr 2015. Anyway, um, lle mae'n gadael Cymru da? Yn y Chwe Gwlad, ti off i Zela Newydd, ti di ymddeol, mae Gareth Anscombe yn Japan, yn sydyn reit, mae Sam Costello di mynd o falle brwydro i fod yn rhan o'r garfan yma i o bosib fod yn y rhif un amlwg mis Ionawr? Ie, yeah, bosib.
Um, mae ma Owen Williams dal i fod. Yeah. Un flwyddyn yn contract i yn Zela Newydd, so ni efo um, uh, Ond ie, yeah, oedd Owen Williams yn rhan o'r, or sgwad lletach ar gyfer um, yr ymarfer haf yma. A, a yn y bôn, mae fe jyst yn rhoi pwysau ar y, y system ddatblygu yng Nghymru i, i ffeindio'r person nesaf. Um, mae'n drychyd yn byd tebygol fel bod y ddoi yna yn mynd i fod yna ar ddechrau uh, y calchyd nesaf cwpan y byd a wneud yn siŵr bod mwy na just y ddoi yna ar ddiwedd y pedair mlynedd fel bod, fel bod carfan a dyfnder gan Cymru i ddewis oddi wrtho fe. Mae angen tri yn dos, achos fi yn crafu mhen yn treol meddwl pwy yw'r trydydd.
Ar hyn o bryd, nhw yw'r ddoi sydd wedi wario rygbi rhyngwladol yeah. yng Nghymru, sydd dal yn chwarae yng Nghymru efyd. Ond on eto i gyd, mae fe'n ma gyfle i, i faswyr ifanc Cymru ystyn a fel o gosh, actually, mae real cyfle dy fi dros y peren mlynedd nes, a mae i wthio'n ffordd mewn i'r tîm rhyngwladol. Um, chos mae pawb yn goffa dechrau rhywle, yn dos. A chom, Iwan, Iwan Lloyd yn ôl i oh, yeah, Scarlets, chom, fe... Yeah. Som, os, os yw e moyn wario deg, fi'n gwybod bod yn gallu wario deg, os, os taw hwnna yw'r safle fe moyn wario, felly bod fach y cyfle, ond yn amlwg mae Sam Costello lawr na fyd, so um, yeah, fe... Um, a, fe deif, deif rhywun drwy ddoch, mae ma siwgr yn amser i fynd cyn ni, mae cwpan y byd nawr gen i weld Shreif, Sam yn hwnna, wedyn mae ma lot o gemau i gael gyda rhanbarth, rhanbarthau, so mae ma nhw wedi cael siwg yn amser nawr i paratoi. Falle bod rhywun sy'n sy wedi clywed am y blaen wedi really impreso a wedi cic ymlaen a chymod, set the world on fire amser neu fy UAC i dechrau mewn cwbl o fisioedd nawr. Gosh, oce, okay. wel dyn ni ddim yn mynd i sôn am y UAC na chwaith y chwe gwlad a na edrych rhy bell i'r dyfodol achos mae digon yn digwydd dros yr wythnosau nesaf. Tro Nesaf fyddwn ni'n cyfarchu, fyddwn ni yn Ffrainc, yn dweud bonjour, yn lle siomai, yn profi Ffrangeg y ddau ma. Siarad bach. Chi wedi teithio i Ffrainc? Wel, Tymau bach, yeah, comsi, comsa. O, oh, dyna ni. Oce, okay, gawn ni fwy o hwnna wrthnos nesaf. Um, ond diolch am wylio um, a fe welwn i chi ym Mharis.